Орша районы Алсу КВН командасы. Кызлар, сәлем. Сәмсез.
Бу ширек финалдан нәрсә көтәсез? Без көтәбез, әлбәттә, яхшы чыгыш һәм бик күп смайликлар.
Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтне белдерәбез үзебезнең районыбызның администрациясенә һәм укыган Арча педагогик көллиятебезгә. Бик яхшы.
Әфәрин, кызлар. Әйдәгез, кыздырыгыз сәхнәне. Алга! Арча!
Ул иң яхшы төзелеш материалы. Ул һәрвакыт Кул астында. Балалар өчен бу иң чыдам уенчык. Көтмәгәндә повестка килсә, ул сине чакырылыштан коткара. Аның белән һәрвакыт күңелле.
Матурым, сиңа мин пешергән ризыгым ошыймы? Ул сине беркайчан да яманламый.

Тормышта төрле авырлыклар булырга мөмкин. Аларның чишелеше бер арча кирпече, бер кирпеч, мең чишелеш. Берне генә булса да ал, барыбер кирәге чыгачак.
Каршы алыгыз, сәхнәдә Алсу КВН командасы.
Исәнмесез! Сезнең каршыгызда Арча педагогия көллиятенең Алсу КВН командасы. Гафу итегез, бу Назлы гөл. Күргәнегезчә, ул үзенчәлекле. Син нәрсәгә артың белән бастың?

Ник безнең дә кияүгә чыгасыбыз килә? Борылыгыз әле, жюрида хөрмәтле кешеләр утыра. Менә Фәридә апай Таштабанова, Алмаз абый Хәмзин, Айваз Садыйров. О-о-о! Тагын нәрсәгә борылдыгыз инде? Ник, Айваз өйләнмәгән бит.
Так, кызлар, җыелыгыз әле, безнең ярым финалга үтәсе бар. Так, бездә нәрсә бар соң? Мин җиңәр өчен Хәбиб Нурмагомедовны чакырдым. Нәрсәгә?
Аның бөтенләй җиңелгәне юк. О, алайса без ярым финалда. Назлыгөл, бас әле урыныңа. Кызлар, без үз көчебез белән җиңәчәкбез. Аның өчен бездә нәрсә бар? Миндә җыр бар, игълан итегез. Җырлый менә бу.
Гади генә түгел, минем сөйгән ярым, Хезмәт итмәс өчен Әлфия ул хәзер. Гүзәл, син тагын да начаррак җыр җырлый алмадыңмы?
Хәзер җырлыйм. Мин бәрәңге, син көрәк, казып ал мине тизрәк. Башы каткан. Так, стоп! Гүзәл, сәхнәдә моның хәтле тузга язмаган җыр җырларга ярыймыни? Нишләп миңа ярамый, ә лишь Ленар яшенгә ярый. Минем башта күбәләй, дипартиска не попей, очпышма дисә. Ләйлә, синең анда Нияз белән хәлләр ничек? Әйбәт, әйбәт.
Ну менә Алмаз белән күрешергә авыррак.
Әбәү, Ләйлә, сине дә кияүгә чакырсалар, ярымфиналга өчәү генә калабызмыни? Тукта әле, менә мин кияүдә, ә КВНда уйныйм ич! Ни, синең ирең төрмәдә бит ул.

Кызлар, яңалык, яңа айфон чыккан! Әйе, әйе, өч камералы! Өч?
Ник без хәзер дүртәү фотога төшә алмыйбызмыни?
Назлыгөл, борчылма, бер камерага берничә кеше төшә ала бит инде. О, алайса икесен сатырбыз. Назлыгөл,
Мондый җүләр сүзне син генә әйтә ала идең. Мондый яраксыз телефонны син генә ала аласың.
Белгәнегезчә, без булачак укытучылар. Назлыгөлдән нинди укучы чыксын инде? Тарих укытучысы? Ә тарих ул история. Ә минем инстаграмда историяләрем шуның хәтле күп, менә бүген иртә белән Ярар, ярар, аңлашылды.
Назлыгөл Габдулхаевна безгә бүген тарих буламы ул? Әйе, әйе, өченче дәрестә. Ярар, алайса.
Назлыгөл, булар кемнәр? Минем 9 сыйныф укучыларым.
Шундый зурмы? Әйе, инде алтынчы ел китте, тарих фәненнән имтихан тапшыра алмый йөриләр.
Назлыгөл, алар мәктәпне тәмамлый алалармы соң? Тәмамлыйлар, алар бит бик акыллы, үзем шикелле.
Әйдә тикшереп карыйк әле, балаларны нәрсәгә өйрәтәсең икән? 1961 елның 12 апрелендә нәрсә булган? Минем әти туган? Юк инде.
Чынлап әйтәм, паспортын күрсәтимме?
Бөек Кытай стенасына ничә ел? Әй, күп түгелдер. Кытайда ясалган әйберләр озакка чыдамый.
СССР турында нәрсә әйтә аласың? Ва!
Бик тәмле арзан мороженый. Әмма тиз тарала.
Назлыгөл, һәм иң мөһим сорау. Син нәрсәгә тарих укытырга булдың? Чөнки тарихын белмәгәннең киләчәге юк.
Күпме бала киләчәксез калды? Ә соңыннан жюри әгъзаларына мөрәҗәгать итәсебез килә. Безнең киләчәк, сезнең кулларда. Ә сезнең балаларыгызның киләчәге, безнең кулларда.
Әйе, менә шулай бер-беребезне кул белән тоткалашып яшик инде. Назлыгөл!
Сезнең каршыгызда Арча педагогия көллиятенең Алсу КВН командасы иде!
Алсу КВН командасы Арча районы. Жюри әгъзаларына карыйбыз. Булат елмая, Алмаз абый елмая. Барысы да елмая торган смайлик куйдылар. Менә бик зур рәхмәт, үзем дә ген бик шат. Бер ике сүз. Рәхмәт. Айваз, әйдә синнән. Син бит инде барыбер теге э,
Арча егеті деп әйтәсең киләме? Әле шуңа өстәп Арча педкөллиятендә укыдым да әле мин. Әлбәттә. Шуңа күрә ә, менә шушы мин укыган көллияттә шундый акыллы, чибәр һәм юмор хисле кызлар укуы, эшләве. Сез укыйсызмы, эшлисезме кияүдә дидегез? Укыйбыз, мин эшләгән Ну, кияүдә ушыймы?